اے زندگی جو ذلحل دے لمحے میں نال تیݙے گزار آیاں نظم زندگی نظم دے شعر کجھ لائناں جو اے زندگی جو ذلحل دے لمحے میں نال تیݙے گزار آیاں کتھاں ہوں نفرت کتھاں ہوں جھنکاں کتھاں ہوں گھن تے میں پیار آیاں کتھئیں انا کوں کتھئیں جفا کوں ریا دے رستے تے مار آیاں۔ میں بݨ مزاور محبتیں دے مزار آخر اسار آیاں ایں بھوئیں دے اتے شبیر طاہر ایجھا بݨیندا پیاں آستانہ تو آ کݙاں ایں تو آ تے سݨ ونڄ خلوص خالص دا ہک ترانہ جو یار بݨ تے کہیں ݙتیاں ہن اذیتاں میں خرید کیتین سمجھ عبادت محبتیں کوں عبادتاں میں خرید کیتین۔ میں کر بغاوت منافقت توں بغاوتاں میں خرید کیتین میں شہرتاںہیں خرید کیتیاں شہادتاں میں خرید کیتین میں اپنڑے سانہیں دے سرخ دامن تے نین نقشے جو لیک بیٹھاں کوئی لال لالچ دے ناں دی کھالے میں اپنڑے دھونیں تے ٹھیک بیٹھاں۔ تے میں میں اپنے اندر دے کوئی لال لالچ دے ناں نکھالے میں اپنے دھوہیں تے ٹھیک بیٹھاں میں اپنے اندر دے ایں قلندر دے آستانے کوں صاف رکھنے اے دل دیوانہ ہے میلا تھیندے ایں دل دیوانے کوں صاف رکھنے لہو دی لالی دے نال لکھنے قلم دے کانے کوں صاف رکھنے کوئی نال رلدے اوکوں رلا تے میں تاں زمانے کوں صاف رکھݨے اے مگر نی پچھدا کوئی پیار میکوں تے نفرت اینکوں نظر نی لڳدی چودھار میݙے جو یار ہوندن تاں دشمنیں دی خبر نی لڳدی تے کوئی چالاکیاں میں اے نی سکھدا اے چال بازیاں فریب کاری میں اپݨی دھرتی دا بݨ مزاور مزار سچ دے وینداں اساری۔ میں اے پیا اڈداں جے روک سگدیں تاں روک گھن توں میڈی اڈاری منافقت توں ہے پاک سینہ جیکر بیماری تاں ہے بیماری اے سریر دی ہے ضمیر دی ہے اے گالھ اماں دے کھیر دی ہے سریر دی ہے ضمیر دی ہے اے گالھ اماں دے کھیر دی ہے جیڑھے ایں رستے تے میں پیا ٹرداں اے راہ گزر تاں شبیر دی ہے تے توں رستہ میݙا نہ روک سڳسیں۔ توں راہیں لوہ دی دیوار گھن ہک کوڑ کالے دا اے وتیرا او سچ دے سوجھل کوں خار ݙیندے ہک کوڑ کالے دا اے وتیرا او سچ دے سوجھل کوں خار ݙیندے نی کوئی مدلل جواب ݙیندا او صرف چاٹاں اولار ݙیندے بغیر مطلب بغیر لالچ زمانہ کہیں کوں کیا پیار ݙیندے اوئے شبیر جئے وی عظیم ہیرے پیاسے کر کر تے مار ݙیندے میں دھرتی محکوم دا مزاور مزار و منبر اساری رکھساں اے پاسبانی اصول دی ہے ایں سلسلے کوں میں جاری رکھساں تے توں رستہ میݙا نہ روک سڳسیں توں رستہ میݙا نہ روک سڳسیں توں راہیں لوہ دی دیوار گھن آ میں اپݨے دشمن چتھیڑ ݙیساں بھانویں توں دشمن ہزار گھن آ اے دھرتی کر و بلا بݨی ہے خلوص خالص کوں پیار گھن آ میکوں مریندیں تاں میݙے مارݨ دے کیتے میݙے توں یار گھن آ ولا مریساں شبیر طاہر ݙے یاریں اتے توں گھول میکوں ولا مریساں شبیر طاہر ݙے یاریں اتے توں گھول میکوں میݙا حمایتی خدا ہے بھوئیں تے ݙکھا نہ دشمن دے ٹول میکوں ݙکھا نہ دشمن دے ٹول میکوں۔